Chigasi nchire eserekari eye gose Kenya? Chigasi nchireo chinyinge, rakini omonto ogotomwa nere oboreti. Rakini inche mwarang'eire chikura chiribu ikomi ase entunda eyaetete. Chikura echi chiribu ikomi nkogera chire nonya nekero omonto obwatoka egento ase abanto bagosika. Bono nabeire ngokwanera amang'ana epaara ekoroche Okobila, yaonchoka na na gocha Getare, yachaga amoiso bwa Lami, yagenda Iranda, yaturumboka all the way mpaka yakora Raganga. Abanto bane bakondora nebari monde. Natworire ngoeta ekanisa nakwana igoro y'epaara eyio. Ingoeta amatanga nakwana igoro y'epaara eyio. Mpaka bono.

nemechacha, mwatabire ng'a epaara nemechacha, mwatabire ng'a amache nemechacha, mwatabire ng'a chigasi nemechacha. Bono mwantomire inche buna Andrew Mokaya Maubi mwangerire chikura chilifu ikomi ngende nkwane n'Omonene William Samoei Ruto na ababunge bonsi ba Gusii bare ase echama y'eserekari na abarai bonsi, Ekero ebinto ebi biretwe, will as many as of that opinion say aye? Will as many as of that opinion say aye? The ayes have it. Igo bagosara abanto bambe. Ase amarieta igo nkorokweneria Aroni, igo onde omominyi o Nyamboga. Egento mono nkorera, igo nkorera estima. Togachora omoisimigwa oito Anthony Kebagendi na omoisimigwa omuya, mono intwe ntwanya konyora estima. Estima egacha iga iga engaki entang'ani, Intwe ntoeire sitima, bono tokumeti ng'a ki omoisimigwa, inki inki togakorete nyambogo eye? Tware gokoboria ase omoyo bw'ogwancha, otokonye esitima. Intwe aretete ebinto obisi yao, erinde ogatotebia toganye. Twaganyire ang'e emiaka ebere, ntwanya korora sitima eyio. Koranche twakoboria buna omorai, tokonye esitima. Marieta nkorokwa agasirika na obi, egento tokorera mono, esitima yatochandire. Echiripoti ntwarete tobisia ao. Abanto bachandekire abang'ina bagosibia korora gita ya nyomba, ebakoba egesunte, bana mbari konyara gosoma, abana nebibeya bagosomera. Gaki otari gwancha, otokonye mwesimi wa kebaga ime ntokwange tintogwanchete ekiagera ntwagochorete. Otare gotoretera esitima nyamboga, abanto ba nyamboga korwa mpaka roche maate, abanto barabange ase obonge, mbabwati sitima. Twachandekire anche otokonye amasakano are obisi yao, nki oratokonye onye gaki onye twatokonye estima abana baito barore basomere abang'ina torore togosi nyomba toratwomerere nonya neng'iti ndecha nyomba tokonyara korora anche otokonye estima buna eki naki tobwate tokorera mono ntagoteba Nchesa amarieta aigo ngogusisiria moraa ongwae. ekenyoro kia Nyamboga. Omosimi igo oito ki bagendi, gaki tokonye chitaya buna nche igo mbwate ekebeya keria egekoro tinana korora taya. Anchwa tokonye esitima tororere buna intwe abang'ina twagotire egere tororere amasakara kwa twarentete abisi yao gose obwachiete ogatuguta ntokomanya. Oboibi bwabuchire. Abanto bakarua korwa Chiobe, buna omong'ina omorua ekero aurwa eng'ombe. Ancha tokonye esitima, egere ense erabe, na rinyoe nomonto ogocha ase enkake agocha koiba, ororekana. Tibwati igo tokogenda are buna inche nagotire, igo nkogenda gochia Nyatieko. Bono ngochia gocha na ero- epigipigi erang'ake enchera. Ancha tokonye epaara, otokonye esimigwa ito. Ase amarieta enkorokwa Mereni Onsombi, oyominto omwesimigwa Anthony Kibagendi, etogwanchete naende naki kiagerete tokagochora, gaki twatigaire buna tokorera ensinyo etabwati bamura. Inki eke twakagokorerete? Stima ntobwati, abana baito mbari gokora omogwaki, ringa ntori gochia, Twachakire korigia ching'iti orogena roria rw'agasiire kare obori, noero ngoria ntori konyara konywa. Gaki Antoni ominto, omwana bw'omokungu, inki ekegwato tigera iga tochandegete? Naye twasanerete gaki omonto okonya. Gaki naki togokora abang'ina kura.